Dibêjin rojekî di demên kevnar de yekî misilman tenê bi serê xwe di çolekî de dimeşiya. Çawa ku hûn jî dizanin dema yek tenê bê heval û bê hogir di rêkî de bimeşe yê duduya şeytan e. Şeytan xwe xist şiklê mirova û hat bal vî misilmanî. Got heval merheba ji te re xuya ye tu tenê heke tu bixwazî ez ê hevaltiyê bi te re bikim. Zilam got baş e ser çavan re ji xwe ji min re hevalekî mîna te lazim bû. Kêfa zilam pir hat. Lewra zanibû rêwîtî bi hevaltî xweş e. Herdu bi hev re çendekî meşiyan heta bû wextê nîvro. Şeytan di dilê xwe de got, Vêga ev ê misilman ji bo li mêja nîvro wê bêje em li ciyekî bisekinin. Heta ez li mêja xwe bikim, min hêj vêga ve wî bixapanda baş bû. Lê dîsa jî got deka bila vêga wisa be. Em hênû bûne heval. Ez vêga wî naxapênim. Şeytan dêna xwe da vî misilmanê binbarek, qet behsa li mêj û dezmêjê ji devê wî derneket. Şeytan ji xwe re şaş ma. Bo wextê li mêja esir zilam şûna bêje ez ê li mêj bikim. Got heval em westiyan. Ka qasek em bîna xwe bidin dûr em ê bi riya xwe ve herin. Şeytan jî di dilê xwe de ev hîvî dikir. Digot ji xwe ev ê ha Wê li mêja nîvro û esir li ser hev bike. Her du li wê derê lehzekî rûniştin bîna xwe dan, lê vî misilmanî bi serê lêvajî qet behsa li mêjê nekir. Mêro hema digo Ox, çiqa ev der xweş e! Çi bayekî cemidî li min dide bîna min derket. Piştî çend deqan rabûn dîsa bi riya xwe ve çûn. Bû êvar û wextê li mêja Mugribê hat, Musilmanê me li mêj nekir. Bû eşa li mêj nekir. Derengê şevê raza heta serê sibê roj derkeve pixpixa wî bû di xew da li mêja sibê jî nekir. Şeytan êdî hew sabir kir berê Xwedayê got heval bi xatirê te. Ji vir şûn de ez ê ji te biqetim. Ez hevaltiya te nakim. Zilam got te xêr e, tu çima dinî vê rê de ji min qetî? Hê rûya me pir dirêj e. Ma te xerabiyek ji min dît? Yan bi xeletî min dilê te hişt, ji ber çi tu hevaltiyên min re nakî? Şeytan got Camêr, ji wextê min hevaltî bi te re kir heta vêga, Te ne li mêja nîvro kir, ne esir, ne muxrib, ne îşa. Ji xwe dev ji li mêja şevê berde, tu ranebûyî li mêja sibê jî. Û digel vî qasî tu dibêjî ez misilman im. Baş zanibe, sedema ku min hevaltî bi te re kir jî ev e. Min got ji xwe tu misilman î. Ez ê bikevim şiklê mirova, da ku ez di rê de keysê li te bînim, li mêjê ji bîra te bibim. Lê min dêna xwe da te ne bav û tu li kûr û li mêj li kûr. Min yek carê tenê serê xwe nedanî erdê, min secde nekir, xweda ez ji rehma xwe dûr xistim û lanet li min barand. Yê te pênc wext ji xwe nexem ma te. Ez ditirsim li ba te bimînim û xweda carna lanetê li min barêne. Loma ez hevaltiyê bi te re nakim. Şeytan hema bilez ji wir dûr bû û dema çû li pişt xwe zivirî. Berê xwe dayê diranê xwe çîx kir û gazî kir got pismam bi xwedê dirûma te nerinde.